Sala hezar û neh sed û heftê û heşt de li gundê Lodê a navça Sêrtê a dihê hatin binê. Heta duwazdeh saliya xwe di dibistana Seretayîn bi gund xwend. Dû re Wê navberê de wek zarokekî gundî nîv rojî dibistan me dixwe, nîv rojî jî me arî malbatê û em çar be kêhrka û paz û tiştê wisa me dikir. Dûre em me kûçê heta sala notî em Me koçê Batmanê kir. Ve sî sal e jî em li Îlehê dijî ne. Ez we nozdeh sal e zewicî me. Evêga çil salî me. Sê zarokên me hene du kur û keçekî min heye û navê wan jî êk Rêzan, Nûrullah û keça min jî Hîranûr e. Ew jî xwendevan in dixwînin. Malbata min ji ber ku hevsera min, hevjina min dibistan nexwendiye ew nû ew jî em fêr dibe belê. Em kurdî daxivin yanî ne ku misafirek were xwe zimanê xwe daneyne nexwe taqaz yanî Ji ber ku em hem nava gel de dijîn wek rojane û hem haya me zimanê me heye, haya me ji netewa me heye, haya me ji çar parçeyê Kurdistanê heye. Em zanin ev zimanê he çiqas ji bo me girîng e, ji bo vî zimanê çiqas bedel hatine dayîn. Ji ber wê yekê tişta ku min herî baş ji bo xwe bêjme min kirî, sî sal e bajar de dijîm, min zimanê xwe şêlû nekiriye. Ni tîpek jî zimanê bajêr nexstiye nêvê xwe de. Ew dema ku em gund bûn, dema ku leşker de hatin gund, zimanê ku em pê dipeyivîn, ew ziman me stran gudarî dikin, dema ku digot we leşker têne gund, dayik û bavê me ew Bandê ku me guhdarî dikir, me veşart, me dixista nava naylon, dixist bi axir de bin zibil de diveşart. Wê demê min zanî ê ku welatê ku ez dişin em ne ji wan in. Zimanê me yanî em ne xwedî statûkî ne ku hinekî dû werin zimanê me têk bibin an qedexe wê demê min zanî ev ziman neyê me ye ku ê ku em diaxivin û ê ku me didin farzkirin sernivîskariyê jî dema ku ebûm çardeh salî ku rapê min salekî ji master bû bûyerekê jiyana Pîlmayînê kir jiyana xwe dest da wê demê nû ew çikê hi nivîsandinê min de dan der. Wê demê nû em bêjin wek hişmendî ew xurtaya ku em bajarî tê de ew piçekî li ser me asîmle piçekiya bikin. Wê demê dema ku ew çikê nivîsandinê. Hatim îca el xwe tam zanim ku hêdî ew nayê tafandin ew rihê nivîskariyê biryarek min da got heta ku ez ne çim bin gorê ez ê ev zimanê ku qedexe ez ê vî zimanê ku aslinde ne ku qedexe her ziman aya tikiyê Xwedê Teala ye aslinde wa ne ku tenê ziman wa ayetê Xwedê Teala qedexe kirin. Belê. Dema ku em e, ji gund e, em koçê Batmanê bûn, bi rastî jî e, ji ber ku em gotandbû bajar min bajarvaniyê me li hev nedik. A rastî min fedî dikir ku ez zarokê bajarvaniya re bixwînim. Wisa ew ku min re çêbû ji ber wê yekê ji ber wê fedîkirinê min zanî ku ew zimanê bixwînim jî Ew ziman neyê min e. Yanî tenê ê wextê min pêre were derbas kirin. Ji ber wê got madem ew em ne tevayî wî zimanî ne, ez ê ew zimanê ku dayika min, kalê min pê axivî ez ê bi wî zimanî biryar da ku min nivîs. Heta tiştekî wisa enteresan, dema ku kurdî derê me dixwend asta mamostetiyê me qeda Pirtûka me ewil derketî, panelek cara ewil wê derê hevala suprîz me kir. Min wê derê me panel da. Xwendevanê me yê Kurdî em bêjin bî sî hebûn. Zêdeyê wan tev mamoste bûn, parêzer bûn, ev hûn. Dema ku cara ewil min dest panelê kir,

pir ewka min hat yanî keyfa min nizam wê ça bînim ziman ewqas keyfa min hat yanî. Ez zarok im, rewşenbîr im, şervan û rêzan im, agirê hil ma dilê dayîkan im, agir ser min dibarînin, ked û xebatê min ji hirê ser direşînin. Carna dibim teyr difirim ezman û carna dibim xwelî bela dibim ciya. Enû ji xewra dibim wek zarokekî. A rastî dema ku min dest nivîskariyê kirî min zanî heta vê rast û rast bêjim wek nivîskarê me ê klasîk tenê min nav vîzbû Ehmedê Xanê, Feqê Teyra, Melayê Cizîrî û Baba Tahir Ûrîyan tenê nav heta Seydayê Cîgerxwîn lê şûrpî de rastî jî min nizaniya nivîskar hene. û dema ku min dest nivîsandinê jî kir ji ber ku ez hem malbatek oldar hem malatparêz de dijiyam yanî min zaniya ziman çiqa girîng e yanî hem alê olî hem alê

Ê ku vî karî dinisîn lê dîsa jî heta ewkê ew xwedî wê helwesta xwe me ku heta gorê. Belê dema ku hî pirtûk derneketî helwestên min kuwara Tîroj de we Çîroz, Nûbihar û. û çend hebê din baş navê wan nayên bîra min wa de hatin weşandin. Dûvre piştî salekî nû me biryar da ku em pirtûkê derin. Ew jî saya mamosteyên min wan yanî min got tenê em hema zû bikî em pirtûkê derxin ew ê te şûnde pere. Divê baş bikemile baş Ew tama helbestê a dîrokê tenê ne ku nameyekî ti şavalekî xwe re bişînî wê helbest, ji ber ew ke rastî piçekî me sekinan dema ku em bêjin tam kemilî mamostê me birêz Feyzî Bîlge û Abdullah û Rimazan wa biryar da ku hêdî em dikarin va helbestê te Çav bikin û biweşînin. Me du hezar û sêzdeh de pirtûka yekem Rewrê Helbest Izmîrê weşand. A ku çav min de çik dayî an belê serê ewil em bêjin ku hî min nenivîsandî, devekî an hişê xwe de Tirkî hinek tişt hatin bîra min gotin ser berî vêga min got dêw kurapê min dema ku jiyana wan dest ew piştî jiyana xwe da zê piştî şeş meha ez çûm gund wisa min wa dera me ji xwe re got wa çiya wa xwezan Ji ber ku bi rastî ji zarokatiya mirov li kurê derbas be û daîma mû hewcedarî û pêdivî li wê derê bîne mirov here wê derê. Dema ku ez çûm Mûsa li we der me bi serê ewil bi tirkî Mûsa ji xwe re got yanî ne ku min nivîskî min got ben de bo dağların nesline geldim. Bir garip ölmüştü esline geldim. Geldim ben Moğlu. Arê demehek ne çûm dî stranbêjek tirk ê ku zimanê me ne şeven cuda ye û me neşxwedbîn, min wît wî ew stran çêkir qilîbayê çêkir. Ya min got me ev ji xwe re got, me ev gotibû çawa pê hesiyaye. A di dûan jî dîsa stranek Sabah çi qavesî? Dîsa wî dema xurtaniya xwe de û hejda saliya xwe de wextê xurtaniye ser evînekî me kir. Ew jî klîbê çêkir. No ev xwe bi hesiya ku bi rastî jî ew cewherê mucevherê nivîskariyê min de ye. Wisa dema ku min zanî no min biryara xwe a sekna xwe berteka xwe min got ez ê ji vir pê de Tenê şxeynî ji bilê zimanê kurdî divê nenivîse. Belê ez xwe a rastî ez etar im. Yanî ne ku ji qewlê te em bêjin edeb pirtûkê me an edebiyata kurdî nivîskar dixwendî. Tam çepê em heta êvara kolana qada û em bêjin gunda navçak gerin wê tevwêza xwe em didine hev, em ji xwe kêm dikin, em wê cine ji bo dîrok û çand ve zimana kurdî di hebe û em wa zaf carê ji xwe kêm dikin lê em jin bila Taqa zimanê kurdî pêş bikeve. A rastî helwesta min a vê jî bêjim ne ku niyeta min ew e ku çetîn lûdî ser zimanê kurdî pêş bikeve. Pîvana min ser çetîn lûdî kurdî ka çiqad kare pêş bikeve. Helwesta min jî a rastî ew e.